Engari nō mua o taua whakataunga, nui tonu ngā kaumātua, kaumātua te tuata, e amuamu ana, e raruraru tonu ana, e tohe tonu ana ki te raupatu. Nō muri mai o te whakataunga o ngā kerēme ki te awa, rongo ai au ētehi e mea ana ka nui tērā. he kanu i tērā, me, me ahu whakamua. Ko taua waiaro, nē, nō reira ki ahau, ruarua noa iho ngā mea o tēnei wā e raruraru tonu ana ki te, te raupatu. E mārama ana, āe, kua huri te ao. Tēnā koe e te Matua mō tēnei tūāhuatanga kia noho tahi, kia kōrero tahi mō tēnei 30 o tō tātou nei take Tiriti, me te whakaaro nui ki ngā kaupapa kei mua i te araaro, nō reira, nau mai, hara mai. Nā koe Nanaia, e mihi ana ki tō karakia me tō kupu whakatau. Kia ora rā. Pātai tuatahi, I ngā tau 30, he aha ngā mahi e mahi nei e koe e pā ana ki te tō tātou nei iwi? He aha ngā tūranga? Taku waimarie, nā Pūrekireki marae ahau i pōti kia noho ki roto o Te Kauhanganui. hei māngai mō rātou. Engari ko te tētehi wāhi o taua māngaitanga, he whakahoki kōrero ki roto i a rātou, e mārama mai ai rātou he aha ngā mahi o te pokapū, e haere ana ki whea, he aha hoki āku whakaaro. Nō reira koia pea te mea tuatahi, nā, te whānau au i pōti. Ki anō hoki reira, ka mutu nā te whānau rānō, heoti rā i taua wā ka whā ngā wāhanga, Division A, Division B, Division C, Division D, e, he huinga marae. Nā, ko Tō mātou wāhanga ko Division C. Ka hui anō hoki mātou, aua marae, ngā māngai o aua marae, me te pērā, he aha ngā hiahia a te marea, he aha ngā hiahia a Te Pā Harakeke, he aha ngā hiahia, a tēnā, a tēnā, a tēnā o ngā marae, ngā hapū, mai reira, ko tā rātou he pōti i ahau kia noho au ki runga o te tekau mā rua i taua wā, te ara taura ki tēnei wā. Ā, ka noho au ki reira, tēnā pea he kōrero anō ki reira. Engari karau e whakapae i ahau tēhi mana, i ahau tētehi kaha rānei, te ārahi i te iwi ki tētehi wāhi anō nō mua mai o te raupatu, mō muri mai o te whakatau mō te raupatu. nā taku whānau, nā taku marae, nā tēnā huinga ā marae, ahau i pōti kia noho ki roto ki aua tū āhuatanga, wai nō tāku he tautoko, he hiahia kia kitea tētehi huarahi hou hei whai mā tātou. Mehemea ka noho tātou ki ngā wawata kei waenganui i te marae, kei, kei Pūrikiriki, he aha tā rātou tino aronga mō te tutuki kerēme, ngā mahi o te, o te kauhanga nui me 12? Ko te whakataunga o ngā kerēme kei roto o tēnei huinga marae, ētehi kaikerēme me te hiahia mō te whakataunga. E whakatauria ana. Tukua mai ki te iwi te mana whakahaere i a ia anō. Pērā nō mua noa o te raupatu, mā te iwi rānō ia hei kōrero, mā te ia rānō a ia hei whakahaere. I roto i ngā ture, kāore he takahi i te ture, engari he whakahokinga ki taua mana Māori motuhake, ko te tūāpapa, ko te Kīngitanga. Kua rata aku nei i rongo mai aku pakeke o taua wā, me te whakapono ki taua āhua ki roto i a tātou. He uaua i taua wā ki te tutuki i te kerēme. He uaua ngā āhuatanga ki tā te Karauna, ki tā mahi a te Kāwanatanga, he uaua kei waenganui i a tātou nei whānau. He rerekē ngā whakaaro. I taua wā, he aha te take i pērā ai nā te Nā te āwangawanga o te anga whakamua nā te aha rānei, nā te kore mōhio i ngā ngā kōrero e pā ana ki te raupatu. Kia tuatahi, mōku ake me aku pakeke, aku huānga, he whakapono i te mahi a Tā Te Kotahi, he whakapono i tēnā hunga, a ōna hoa, ōna kaitautoko he whakapono e mārama ana ki a rātou te huarahi hei whai mā tātou. Ā, koirā tuatahi, ā, me te, ā, i taua whakapono anō, ā, ki tō tātou Ariki nui, Te Atairangikaahu. Koira ki tāku nei titiro, te tūāpapa o ngā mahi me ngā tohutohu mai ki a au. Kīngitanga, ōna mātāpono, te whakaahu whakamua o te iwi, Waikato-Tainui. ko ngā pitopito whakaaro mai reira, ko aua āta whakamāramatanga ka rakau i te, i te mārama i taua wā. Ā, hoi nō he whakapono, ā, he whakaiti, he whakatūpato. Koinā ngā tohutohu a ngō ōku mātua, ā, ngā whānau o tēnā, o tēnā, o tēnā o ngā marae o roto o te wāhanga, ā, i whakahuihuitia ai mātou i taua wā. Mehemea ka huri tāua nei titiro ki te wā i whakamoe i te Poari o Tainui ki te whakatū i te ara 12 me Te Kauhanganui, he mea hou, he structure hou tērā. I te timatanga, kare he kore ka whakatū ēnei structures engari kare i tino mōhio nāwai nāwai ngā mahi me aua mahi tika mō te kauhanga nui tatū atu ki te 12. He wheo whakaaro ki tērā. Ko taua āhua anō he whakapono, he whakapono ki a Te Kotahi, he whakapono ki a Shane Solomon, ēnā kaiwhakatū i aua hanganga. He mea hou katoa, engari mōku ake, kitea ai e ahau, he huarahi anō tēnei, he pai hei whai mā tātou. Kei te hoki aku mahara ki te hui tuatahi o te kauhanga nui hou, ko Korowetere Tiamana. Kātahi tētehi mōtini ka whakatakotoria ki runga i te kauwhanga nui, ka mōtinitia, ka tautokona. Kātahi a Koro ka Ka mea mai, He whātai, he whakaaro. Ko te te noho ai te taiho koa, e hau, tahu ana tēnei ki hea? Kāore i roa o muri mai, ka mea mai a Koro, taiho koa, Ho, ho, koia tērā, koutou e whakamae āe mai ana, ki mai āe, haruru mai te, te whare i te āe, koutou e whakahē mai ana ki mai kāo, ka tū taku ringa kāo. Ohorere katoa te whare i whakawhitiwhiti kā mātou, ka toru mātou o roto o te, o Pūrekireki, o tēnā, o tēnā, o tēnā o ngā marā. Ka pātai au ki aku hua, e mārama ana tēnei ki a kōrua? Kāo. Oh. Tai hua pea. Hei. Kotahi noa iho te reo whakahē i te mōtene. Ki a au he tohu tērā. I te mea, tāku nei whakawhā i taua wā, he whakapono nō te iwi. Koia tērā te huarahi hei whai mā tātou. Engari ko te nuinga o te iwi, He haere tērā, mai te whakapono noa iho, kāore i āta wherawhera, kāore i āta wetewete he aha hoki tēnei, ā, nō reira ka pai, nō reira kāore pea i te pai. Koirā tā mātou ko aku hoa, he whakahī taua mōtini, taku maumahara tuatahi o te hui tuatahi. Ki ahau, kātahi ētehi ka titiro mai ki ahau, Oh, he aha hoki te mahi te tangata nei? Oh. Oh, Taihopo, he mea anō, he titiro mā tātou. Kei reira tērā āhua. And ka mutu, tērā mōtini tuatahi me tērā whakahē, ka aha, ka aha ngā tāngata? I wānangahia tērā o ka aukatingia? Kāore. Ka haere tonu. Kotahi noa iho te reo whakahē, ka pāhi. Ka rau i raruraru, Konei he hiahia nōku, me āta mārama mai me taku whakapae, ko tō tātou iwi, he iwi whakaiti, me māia ana te rangatira me pēnei, ka pēnā. Koe nō tērā pea ko taku ao Pākehā. Ao mātauranga Pākehā e mea ana taihua pea, me āta wherawhera, me āta wetewete he painga nō ēnei mahi he pēwhea rānei. Kāre tērā mōtini, kua wareware katoa i a au he aha te mōtini, engari kāore taua mōtini i whāia, ka pāhia, tae ka ka nuku ki te kaupapa o muri mai. Ngā kaupapa o muri mai, he ngāwari, he mārama, nō reira whakaae katoa mātou tō mātou tokotoru o roto o Pūrekireki. Ki ō whakaaro, ko te wawata i taua wā kia rapu mai ngā pūkenga o te ao Pākehā me ngā mātauranga, ngā mōhiotanga o te ao Māori kia whakawhanake i roto i ngā mahi o te kauhanga nui kia kawea ā tātou nei iwi ki mua. Engari he ueuē i te tīmatanga te. te whakawhanake i ngā tikanga o te ao Māori me kī, ko te whakapono tērā me ngā ture o te ao Pākehā me aua whakahaeretanga katoa. Nē. Ē. Mai anō tērā, mai rā anō te aho o te, me kī, te, te hunga tamariki tukituki tahā. Ā, me te whakapono. Ā, taku whānau, taku marae, ā, taku mātauranga Pākehā, me haere tahi me taku mātauranga Māori. Taku mārama ki tō tātou reo, ki ō tātou tikanga, He whakapono nā rātou ka taea e ahau te whakahaere i aua ao e rua mō āpōpō, ēngari ko aua whakatūpato rānō e hoki ana aku mahara ki tētehi o aku kuia. Ka tāuiuihia aku taringa, E hoa, he aha tō mahi? Kia tika omai, hei, me te whakamārama ki a ia, he aha tāku e whakapae nei ahau, te, ā, ā, tēnā pea, mahia te mahi, engari āta whakaarosia te huarahi tika. Kei reira tērā āhua. Tae pea ki tēnei wā, he ao hou tēnei, ngā rangatahi o tēnei ao hou, kāore pea i a rātou ngā wheako. o te hunga mihi, hunga pakeke, hunga kaumātua, ā, nō reira taku whakaāe kia rua rānō ngā kanohi, ngā māngai o tēnā marae, o tēnā marae, kia kawe kotahi, kia rua rānō, ka taea tētehi te mea, taea te mea, he aha hoki tēnei, te whakamārama a tētehi he aha te aha, Te whakaae mai, ka pai, ki te whakahē mai, ka pai. Ēnā tūāhua, me tā mātou ki Pūrekireki, he kaha akiaki i tētehi mea pakeke, i tētehi mea āhua rangatahi, me he mātauranga mai te ao Pākehā e pai ana. Engari me mārama ngā tikanga mō te Kīngitanga, te tērā whakaiti, whakatūpato, ā, ēnā tūāhuatanga katoa. Mehemea ka hoki aku mahara ki aua wā i te timatanga o te, ā, te tauhanga nui, kāre i tino wānanga pea kei whea rā te tūranga o te Kīngitanga ki ngā mahi o te iwi i taua wā. and so he wānanga tērā, he wānanga mō ināianei hoki, you know, āe, he kaitiaki mō te taonga, āe, he kaupapa matua mō tēnei iwi a Waikato kia tiaki i te taonga, engari mō te tūranga ki ngā mahi pākihi o te iwi aha rānei, kare i tino wānanga tērā. Pewhea o whakaaro mō, he wānanga tonu tērā, nē? Oai, ki a au ko te raruraru o tēnei wā, kāore he wā. Karekau te whai tāima, te āta wherawhera, te āta wetewete i te ahunga. Engari, Hei āpōpō, kei te whakahaeretia ki te whare wānanga ētehi kaikōrero me tā rāua wetewete i te tikanga o te paki me te tikanga o te Kīngitanga mō runga o te tikanga o te paki. Tētehi o aku ākonga, he mema o te whakakitenga ki tēnei rā, ko tana tuhinga roa, tikanga Kīngitanga, tikanga pakihi. He aha, he aha te whakahaere a te tikanga ki roto o ngā mahi o te whakakitenga? Me te tūāpapa. o tāna wetewete, ko ngā tungi kura a Tāwhiao. He aha te wāhi o aua tungi kura ki roto o ngā mahi a te whakakitenga? Whai tāna tuhituhi ki tēnei wā. Ka pai. Ka pai, he maha ngā matatau, ngā tāngata matatau kei te whakakitenga. Mehemea ka tū te kāreti, he wāhi pēnā ki te whakahoa he wā mō te wānanga. Ngā aroha rā, tū pēnei ana ēnei i tēnei whare, engari he aha, He aha te, te tino hua, he aha te whakatinanatanga o te wawata a Tā Te Kotai? Kāre anō. Engari kei te, kei te haere tonu, kei te, yeah, taihoa pea. Mehemea ka huri ngā whakaaro ki ngā tau tekau pea i kotiti haere tātou ki ngā kooti, ki waenganui i a tātou anō ngā pikiminga heke o aua wā. He taumahatanga, engari he akoranga. Ko wai? He akoranga ki roto i aua tau. Ki tāu titiro, he aha ngā akoranga o te taupatupatu He aha ngā mea me toka i roto i a tātou nei mape me kī, mapi? He aha ngā mea hei whakatūpato anō i a tātou? Ko te akoranga tuatahi, hako pēwhea, ko te whānau rānō te whānau. Kei roto i a tātou he rā pai, kei roto i a tātou he rā kāore ki te pai. He, he reo ngāwari, kei ētehi wā, ā, he reo tohe kei ētehi wā. E mōhio ana au ki tōku ake whānau, ā, i ētehi, ā, ko te, te kaho o te, o te ringa, te, te kaiutu i ngā tohe o roto o te whānau. Ā, Nō reira ki a au, he akoranga tērā. Me mārama tātou ki tō tātou whānau, he aha ngā whakapono a tēnā, a tēnā me pēwhea tae ki te taupatupatu, he aha te huarahi e tau ai te whānau ki roto i a ia anō. Ā, kei roto rā anō i taua, aua tūāhua, ā, te reo ngāwari, kei roto i aua tūāhua te pane māro. Te nuinga o te wā, tāku nei titiro ki aua tau tekau e kōrero nei koe. Nō taua wā kitea ai e ahau te pane mārō o tā te kotahi. Ā, nō mua o taku noho ki roto o Te Ara Taura, o te tekau mā rua o taua wā, Ki te anau i a ia, oh, ko ia te tangata. Nō roto o te, ngā tautohetohe, ngā whakawhitiwhitinga kōrero, whakawhiriwhiringa whakaaro, kite ai e hau, ko ia, ki tōna huarahi, ko ia, ki tāna, e whakapae nei, ā, kāore he wāhi anō. ki ahau, ā, me tāku e whakapono nei i ahau. Ahakoa, mārama ana au ki te, te whakapau i ōna kaha, i te raupatu mō te iwi i te take, mō te Kīngitanga, kāore he tangata tua atu i a ia. Engari nō roto o te noho ki te tēpu, ā, me kī te tūru wera pea, kitea ai e ahau he tangata anō. Ā, nō reira, ko tētehi akoranga ki taua pane mārō, kāore au i whakaae. Ki tāna, i hiahia rā te take ki a au kāore he painga o roto o tāna e hiahia nei a ia. Kāore he painga mō te iwi, ā, hei tauira ko ngā Warriors, hei tauira ko te hōtēra i Ahitereiria, ā, te te casino āhua raruraru au me tāku ki a au anō taihoa pea. Kāore he painga o ērā mea, e mārama ana kāore kau he painga, nō reira me pane māro koe ko au ki a au anō. Ko tētahi akoranga Tā tēnei titiro, koirā te mea nui i ako ahau. Me te, te hoki uh, ki te, uh, te whakaaro ki te kupu whatu. E, whatu. E, me te uh, tohe a Ngāti Maniapoto. ki te mana whatu wahuru. Ka kaone he iwi tua atu i a Maniapoto e whai ana i taua mana, te mana whatu wahuru. Ana, ko te whatu, koia ko te karu, ne, vision. Te mea tuarua o te whatu, he, he tui, whatu tānikō, whatu tangata. Nō reira, he ranga i ōna tira te tangata mau nei ki tēnei mana whatu āhuru. Te mea tuatoru o te whatu, he kōwhatu, me māro. Right? whatu, karu, whatu, tui, whatu, mā, māro. Engari hei tūāpapa ki ēnei mana, ko te āhuru, te āhuru, kia tau rānō te iwi, ā, me he tangata kawe i te mana whatu āhuru, koirā te tūāpapa hei whai māna inā e kawea ana e ia te mana whatuwāhuru. Ā, mōhona nō Ngāti Maniapoto tērā kōrero, ā, Engari, te tini i te mana o roto o te whakakitenga e Whakapapa Maniapoto kei reira, ā, me te, te hoki ki ngā, ngā kōrero i a au e tamariki ana, ko te iwi ko Maniapoto, ko Waikato Maniapoto, Waikato Maniapoto, haere tahi ana. Ā, Nō roto o ngā tau, ko Maniapoto ki tōna huarahi, ko Waikato ki tōna. Engari koe, koe te o tātou he kaha ki te manaaki i a Waikato, he kaha ki te manaaki i a Maniapoto. Ki ahau ko au tētehi. Kei te nui te kōrero ki reira. Tika ana ō kōrero mō te mārō o taku matua i ētehi wā, he tangata ina kei ai anō ōna whakaaro ko tana titiro hei, he whānui ake tana titiro i te nuinga o te wā, koina te tauira i tauira mai ki tō mātou nei whānau. Ko te mea āwangawanga tāku i taua wā mō te taupatupatu i ngā kaupapa, Ko te maha o ngā tāngata e ahi tere ana te tutituti ki te tangata ehara ki te kaupapa. And koina te raru, koina te raru hei me kī, hei, hei kukume tātou i a tātou, nē? Tika, tika. Go for the jugular. Āe, āe, āe. So ko te, ko te ākoranga ki a au nei, pai kē te taupatupatu i te kaupapa, me kaua ko te tangata. Ka rakau au i kite i a te kotahi e pēnā ana ki te tangata, he tohe ki te kaupapa. I ētehi wā e mārama ana, oh, kāore he aha ki tērā tangata te take, engari kāore au i kite i a ia e whakaiti ana i te tangata, mō te whakaiti noa iho, he whakaiti i te tohe He whakaiti i te taupatupatu. Te pai kē tērā. Ia, ia. Te, te, ai. Ia. Kia taupatu, kia kaha tātou te taupatupatu, kia kaha tātou te wānanga i ngā kaupapa. Koina te ākoranga ki au nei, te, te, ki tāku nei, ki te, ai. Mehemea ka hoki tātou ki, ā, tērā kupu ko Waikato-Tainui. He aha te take i haere tātou ki tērā āhuatanga o te Waikato-Tainui? Kāre, ki a au nei, me noho ki Waikato, me noho ki Tainui me kaua e whakaruarua ki te hono aua kupu e rua. Karekau au i ruku hōhonu ki roto te rangahau he aha te take i whērā ai. Engari ki tāku nei titiro, Ka hoki aku mahara ki ngā 1960s. Te Poari Māori o Tainui. Tāku rongo, tērā ētehi hapū o Ngāti Maniapoto kāore i whai wāhi ki roto o Te Poari Māori o Tainui. Ko te tīmatatanga o te whakataunga, ko te Waikato Maniapoto Settlements Act. Nō reira ko Waikato Maniapoto ki reira. Me te whakapono kei roto o taua karangatanga ngā hapū katoa o Waikato, ngā hapū katoa o Maniapoto. Kotahi ana te, te ahu whakamu Engari mō roto o te Poari Māori o Tainui, kāore e te, o kāore te nuinga o ngā hapū o Ngāti Maniapoto i reira. Nō reira ka āhua raruraru aua hapū i roto i ngā 1960s. Tāku rongo i oku mātua, E whakawhitiwhiti ana kōrero, ā, tae ngā kaumātua, ka mea atu ki a Pei Te Hurinui, ā, me roto te roto i ko tana tuakana, me ētehi atu kia haere ki a Kīngi Koroki. Te kawe i te pātai, kāore ēnei hapū o Ngāti Maniapoto i te whai wāhi ki roto o te, ā, Poari Māori o Tainui. me pēwhea rātou. Ko te whakaaro kei roto i te nuinga o rātou, me whakatū pea e Maniapoto tōna poari ake. Te take, kāore ērā hapū e whai reo ki roto o te Poari Māori o Tainui, ka mutu kāore he huarahi tohe ki te Kāwanatanga mō ngā āhuatanga e hiahiatia nei e te nuinga o ngā hapū o Maniapoto. Ko te hoki mai a Te Hurinui mā ki te Kuiti me te pātai a ngā kaumātua he aha te kupu a tā tātou tamaiti. And te whakamārama au he pērā rā ki ētehi ōku, Ūū, he tamaiti a Korokī! Ka mea atu au, Ehara tērā i te kupu whakaiti. He kupu tou ki a tātou katoa, nāna, nā rātou a Korokī. he tamaiti, e arohatia ana, nuitia ana e tana whānau. Ko te, te whakautu a, a Te Hurinui mā, a, ki ngā kōrero a ōku mātua. Ko tāna, me he painga mō te iwi, mahia te mahi. E moho ana au ko te nuinga kei, e mea ana, nā Te Puia tērā kōrero, tērā pea tērā. Engari te whakautu a te Kīngi, ki a Te Hurinui mā, me he painga mō te iwi mahi tamahi. Ka noho ngā kaumātua ka mea, taiho pea, e, kāore pea e pai ki tēnei wā, me noho tonu tātou. Ā. ki taua karangatanga Waikato Maniapoto. Te Tainui, te poari Māori o Tainui, kei a ia tōna wāhi. Engari me noho tonu tātou ki te Waikato Maniapoto. Nāwai rā ka tae ki te wā i a Rongo Weteri. Kai ka pupū ake taua whakaaro anō. Me te mārama ki a Rongo mā, ā, kāore pea e taea e ngā hapū o Maniapoto te whai wāhi ki roto o te poari Māori o Tainui, nō reira me whakatika e ia tētehi poari anō mōna hei kawe i ana nawe, hei kawe i ana hiahia ki te aroaro o te kāwanatanga. Nō reira ka whakatūria te poari Māori o Ngāti Maniapoto. Taika ki a au i reira te, te maoehea o ngā iwi e rua. He puna mātauranga ki roto i ērā kōrero e tēnei tūāhuatanga o te raupatu me ōna taumahatanga. mō ia whakatupuranga. Ka tae noa ki tēnei wā, he aha te rongoa mō tātou te iwi o Waikato, ā, mō tēnei taumahatanga o te raupatu kia anga whakamua, kia titiro ki, ki te paerangi? Tāku nei titiro, nō te whakataunga o ngā kerēme ki te awa. Mai muri o tērā, ka rerekē te iwi. Ka rangō meme ko koia te take ko te awa i rerekē mai ai, engari nō mua o taua whakataunga, nui tonu ngā kaumātua, kaumātua te tuata, e amuamu ana, e raruraru tonu ana, e tohe tonu ana ki te raupatu. Nō muri mai o te whakataunga o ngā kerēme ki te awa, rongo ai au i ētehi e mea ana ka nui tērā. Ka nui tērā. Me, me ahu whakamua. Ko taua waiaro, nē. Nō reira ki ahau, ruarua noa iho Ngā mea o tēnei wā e raruraru tonu ana ki te, te raupatu. E mārama ana, āe, kua huri te ao. Ki a au te, te karanga a tō tātou Ariki, kia mana motuhaketia te reo e rā kōrero ki tana Koroneihana. Me te karanga ki te, te hui, ā, ōhanga mai aua neke ārahitanga mā aua whakaohooho i te hinengaro, whakaaraara hoki i te whatumanawa. I te mea āhua tau ana te wairua o te iwi ki a au i tēnei wā. Ko au a Tohe Toni, e, e, e mō wai, ka. Tērā pea i roto i te tutukitanga mō tō tātou nei awa, ka hoki taku mahara ki te wā e tamariki ana, e kōrero ana ngā mātua i ngā wā o ngā taumahatanga haere ki te wai. Yes. Kei tērā pea te tikanga o tō tō whakamārama whai muri i te tutuki o te o te kerēme ki te awa. Āe. Kua ngū tātou ki ngā taupatupatu pērā ki ngā ngā tau i mua. Āe. Ū. Me te te whakahoki o aku mahara ki ngā kūia, te tahatika o te awa. te hainatanga, ngā kuia me ā rātou maioha, ā rātou karanga. And te nuinga o aua kuia, tāku nei titiro, i reira tonu, grievance mode. Nō muri mai o tērā, tau ana te wairua, tau ana. And, āe, kāore e kore e. He whakahokinga ki te wai. He whakahokinga o te wai. I te tangihanga a Shane, i rongo au ki tō poroporoaki ki a ia, me ō kōrero ō whakamārama mō te hohau i te rongo. Ā, kua tupu mai te, te, tērā huarahi ki a tātou i roto i ngā tau taupatupatu. Ki ō whakaaro, mehemea ka wānanga i te rongoā mō, mō tātou i roto i te hohou te rongo, me pēwhē wetewete tonu kia noho taua huarahi i roto i ā tātou nei ake tikanga? Me kawe e noho he ture o, you know, he kupu i te pepa. Mai anō i ō tātou tūpuna, i ō tātou mātua, ko te tikanga, te kaikawe i a rātou ki roto o te rā. Engari mō te ture. Nō reira ko te ture anō te ture, engari ko te tikanga anō te tikanga. Ki ahau, uh, kei ngā tikanga te oranga. Uh, I te mea, e mārama ana ngā mahi a te kāwanatanga. Uh, nō roto o ngā tau me te hāwhe kua pahure tata nei, mō roto o te tau me te hāwhe haere mai nei, e, tēnei Kāwanatanga, e, kāore i te, te whai whakaaro, e, ki te hōhonu o ā rātou, whakataha i te reo, ā rātou takahi i ō tātou tikanga. Nō reira, tērā, tērā te kāwanatanga. He mea nui, engari mai anō tātou, tātou o Waikato, o Maniapoto, o Tainui, He whai i te ture, engari he whakahoki ki ngā kupu a Te Wherowhero. Te ture, te whakapono, me te aroha. Ahakoa hei aha te aha, ko te aroha. Ki ahau, Ehara i te te mahi māmā, engari kei reira āpōpō, kei reira te huarahi i te roto o āpōpō. Kōrero mai mō tō tino wawata mō ngā mokopuna, mō te āpōpō. He aha ōu whakakitenga mō rātou mehemea ka whakatōpūngia ā tātou nei iwi ki te kawea tēnei waka ki mua? He kaiako ahau mō roto o ngā kura, tae noa ki tēnei wā mō roto o te whare wānanga. o te nuinga o te wā, pātai mai ana tētehi, tētehi pātai ki a au. Kāwha kōtiti taku, taku whakautu, te whai i ētehi tauira, hei kawe i taku whakautu. Ki a au, kāore he hua o te whakautu tika i tētahi pātai, me whāngai i te hinengaro, otirā te wairua o te kaiuiui i te ērā tūāhua Taku hiahia mo aku mokopuna ake, e hoki ana aku mahara ki te wa i a au i te kura. Ka mea mai aku mātua ki a au, aku pāpā, E haere ki te kura, whai te mātauranga, whakawhiwhia ki tētehi mahi. hei whāngai i te whānau. Koirā te, ka mutu ki reira, kaua i raruraru te haere i te whare wānanga, ki whea noa, ki te aha noa, engari whāngai a te whānau. Me tāku whakapae ki āku tamariki, ehara tērā whāngai i te whānau ki te kai noa iho, ki te waha. Engari he whāngai i te wairua, he whānau i te hinengaro, e whāngai i ngā āhuatanga tē kite ai e te tangata, e kīia ana ko te wāhi ngaro. Tokowhea ngā tākuta ki tō whānau? Toru whā. Ka whā mātou e. Koina te puawaitanga o tērā kōrero ki a koe e te Matua. O tēnā koe mō tēnei wāhanga kia wānanga tātou i ngā kaupapa kei waenganui i a tātou nei iwi, ngā tau pai, ngā tau Āhua pai ngā tau kei muri i te aroaro. Ngā piki, ngā heke. Āe, ngā piki me ngā heke, engari e tika ana koe te whakahua mai i ngā ākoranga ki roto i aua tau. Me te wawata mō te āpōpō, ka nui te mihi atu ki a koe. Ka pai. He kōrero whakamutunga tāu? Nana, kei te nui te mihi ki a koe. Ka rākau i mōhio ka pēhea rā te huarahi e whāia ai e tāua ki roto i tēnei uiui, engari e mihi ana ki ō pātai te take e whakaoho te hinengaro me te whakahoki o te mahara ki aua wā. He mea anō tāku, te wā i a, i a, i a mātou e, e taupatupatu ana ki roto i a tātou, ā, me te kawenga o ētehi ki te kōti, ērā atu āhua. Ka mea mai taku owe nei ki a au, I don't think I can take this much longer, Thomas. Ka kī atu au ki a ia,

ki ō tātou tikanga, ki ō tātou hītoria. Tū tonu ia i tāna i whakapono ai a ia. Tū tonu ahau i tāku. Engari mō roto o taua tohe, ka mea tau ki a ia, e mea ana Shane, Ko au tō hoa riri, tāku rongo. Ka, ka whakaae mai a Shane, ka mea tau ki a Ihowa, kia maumahara he hoa tuatahi. Ko te riri tāua kia, kia tāu i tēnei wā, tae hoa pea, he hoa tonu. Ka mutu te riri, e wa, tau ano tau, ka, ka kata mai a Shane, me te whakaae mai, e pera ano ana whakaaro. Ko a whanaunga, no reira ko te, te, te tumanako o te whakaaro mo apopo. Ahakoa aua piki aua heke, ahakoa aua tohe atu, tohe mai, He hoa whanaunga tonu tātou. I te mau tātou ki reira, he ao hōu āpōpō hei whai mā te whanaungatanga o roto o ngō tātou uri. Tēnā koe. Tēnā koe mō tērā. Kua, kua tae ki te mutunga o ā tātou nei kōrero. Thank you. Mm, thank you.